sɛ abusuafoɔ so nkwa tv so no yɛma obi bia akɔ aba na abusua sɛ sɛ yɛkɔpia mu wɔ npp amanyɔkuo no mu ɛde a yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛsei no ɛnkyɛ na wɔde wɔn presidential primaries no ɛhyehyɛ so a sɛ sɛ aspirant no obi bia ɛgu campaign so gidigidi a abusua ɛnyɛ ɛsɛnketewa with the likes of ɛyɛ yɛwura dɔkta ɔsɛyɛw ɛdi twam ɛyɛ Ewura Kwabena Adjei Agyapong, ɛyɛ Kennedy Akompreko Agyapong, kyɛ sɛ Dɔkta Mahmoud Bawumia, wɔn nyinaa ahyɛ campaign ase a kyɛ sɛ wɔgu so denneennen a ɛnyɛ asɛnketewa. Wei kyerɛ sɛ 31 January 2026 ampaeɛ a ɛbɛdwa na in fact ɛnɛ ɛɛ yɛwura Dɔkta Ɔsɛe Yaw ani twam ɛkɔpie mu ɛwɔ no ankasa ne constituency a na ɔyɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ ɛhɔ no mɛkyerɛ bosomtwe ɛyɛ constituency na in fact wɔgye no fɛ so. Wohwɛ sɛdeɛ na wɔsi bɔ gye no so papaapa yi a, ɛnyɛ asɛm ketewa. Na mmerɛ a ɔne wɔn kasa wieeɛ no, ana ɛyɛ assembly ɛyɛ caucus a ɛwɔ hɔnom no abusua, wɔn nyinaa pledge wɔn support de maa Yewura Dɔkta Ɔsɛeyaw de twam a na wɔrekyerɛ sɛ Bosomtwe constituency deɛ, 99 percent of the delegates no assure no sɛ wɔbɛto aba no de ama ɔno Dɔkta Ɔsɛeyaw de twam a abusua na ɛnyɛ Ɛsɛ nketewa. Video no na ɛda screen no so a wohwɛ no na me sɛ wada agye deɛ bɛbɔ wuram na yɛatie nsɛm ahodoɔ a yɛwura Dɔkta Ɔsɛe Yaw de twam de ato dwa a na ɔwieɛ no eh, assembly caucus nso a ɛwɔ hɔnom pledge wɔn support de maa no a na ɛnyɛ ɛsɛ nketewa. Ɔde yɛn nkɔ na yɛnkɔtie. Na bosomtwe animuonyam no abɔ o, ɛnyɛ me nko nti, na ɛɛfɛ sɛ yɛrekyiniga na nyinaa yɛbɔ me din a ne yɛaka sɛ bosomtwe mmerasɛ badwani. Bosomtwe din akɔ baabiara o. Binom di m'akyi, yɛwurawura mfuo mu, kɔwura kookoo mu baabi kɔyɛɛ campaign. Mo maame 72 per cent of the delegate vote ɛwɔ bosomtwe na ebi nsii da. Mo a na mo yɛ delegate wɔ ha nyinaa saa berɛ no nyinaa a mo de me fitii aseɛ no me da mo ase. Fɛwuafoɔ me da mo ase, me Nana kurom. Me da mo nyinaa ase, mo a mo to maa me deɛ edi nkan, mo a mo bɛtaa m'akyi deɛ ɛtɔ so mmienu, mo a mo taa m'akyi deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa. Nyame nhyira mo nyinaa. Yɛhwɛ Doctor Litum, wɔbeyɛ MP wɔ Bosomtwe mprɛnsa ni. Ne dwumadi a wɔadi no asom bo, na hyɛ ase no members no nso animuonyam. Wɔbeyɛɛ Education Minister, yɛhwɛ schools a wɔsisi maa Bosomtwe mansin ne nkuro no a, Yɛn nyinaa yɛ tuaa support ɔde ama Doctor Adutwum. Ɛyɛ Asɔre members caucus because sɛ sɛ saha na ninkyifire nti ɛyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtaa nakyi na yɛboa no ɛna deɛ ɛdɛ ne sɛ caucus no ɛwɔ assembly hɔ no yɛn nyinaa yɛ delegates a yɛto aba ɛno nti obi biara about 99 percent a wɔn to aba wɔn yɛ delegates no wɔn nyinaa ɛso support a ne presiding member bi di ɛni mu ɛsɛ firi akyinɛ kɔ yɛn nyinaa yɛte asi fam. Yɛwurawura nkuro nkuro a ɛwɔ Bosom Twi sixty seven communities no, yɛde Doctor Aditu ho adanseɛ ne akampeni de ama no. Meyɛ Assemblyman wɔ Bosom Twi, ɛyɛ Gyaakye West. Deɛ nti a ɔwɔ sɛ nka ɔbaa deɛ nka me tetena, me tetena a ɛnyɛ yie. Ɛsiane sɛ Doctor Ɔsɛe Wadu Kyim, ɛnyɛ adeɛ a ɔsi ɛkwa, ne nimdeɛ ne ne nneɛma a ɔyɛ no, ɛsɛ fata sɛ Bosom Twi Assembly members yɛso yɛka yɛn ho bom. Papa wei yɛ papa bi a sɛ yɛgyaa ne mu a, ayɛ sɛ santen fi anoma. Yɛagya na yɛagya asradeɛ. Enti yɛka ma wiase nyinaa ate, Bosomsɛsɛm yi ma yɛbɛsi aka yɛn ho abom agye atom sɛ yɛnim deɛ ne ɛbɛ bia, yɛ turom a, yɛ turom a Doctor sɛ w'adi twum. Yɛkae sɛ obi ankɔ akɔtena aburokyire a wafira ho nkyem akɔtena adeɛ mu ka ɔmma Ghana o, nanso wɔde ɛsɛ bɛyɛ ɔyɔ. Hwɛ, stem education, nneɛma papa wei ayɛ, ɛno nti na Bosomtwe Assembly members, caucus, yɛate yɛn ho ase sɛ ɛwɔ sɛ yɛka yɛn ho bom na yɛturom support na yɛyɛ campaign kyenkyerenkye ɛma Doctor sɛ wɔ adi twum. Number four, ɔyɛ number four. Sɛ yɛmpɛ wo a yɛmpɛ wo, yɛpɛ wo a na yɛpɛ wo. Efie ne fie. Ɛno tum dɔkta wɔbaeɛ no sukuu ahodoɔ ɔde abɔ bosomtwea nkwadaa a wɔaboa wɔn anyanka ne awisi a wɔaboa wɔn a wɔawiewie sukuu a wɔde bi akɔ aburokyire ne adeade nyinaa. Wɔte wɔn yɛ nyinaa ne yɛdidi bɔ mu ama obi ahu sɛ dɔkta wɔm bi. Yɛ coordinators no, yɛdeɛ support aduasa num, yɛdeɛ support a mma no. Yɛde wagya, yɛ hoɔden, yɛ anim deɛ, yɛ nyansa, yɛ nyi, yɛ ɛntini, bibiaa kura nipa biaa wɔ nipa biaa mu. Yɛde ne nyinaa ɛtae dɔkta ɔsɛe wɔde timuti akyi.

People are creating an issue a. Right abusua nnipa a ɛkɔ tiam no yi yɛ Engineer Kwabena Gyei Agyapong a wɔka nnipa mmaako mmaako nnum a wɔn opresuon bɛtu frankaa de ama ɛyɛ NBP amanyɔkuo no yɛne ana ɛtwa gu yɛne yɛsena ase na yɛdi nsɛm no nso ɛho nkɔmmɔ na yɛni nkɔmmɔ yi. Proxy vote no sɛ obi si wɔ dwa saa dɛn na. Yɛ ama no mfa ne vote ama obi ama ama to ntowadwa a, na kyɛ sɛ adwembɔne wɔ saa nipa no tirim. Nti deɛ Engineer Kwabena Gyei-Agyapong reka no, me ne no yɛ adwene sɛ ɔno nso foa so sɛ yɛnyi mfiri hɔ. Saa proxy voting ne sɛ obi de ne vote no ma obi aba abɛto ama no because ɛnyɛ ade pa. Ɛɛ nipa tirim resum. Mm, sɛ biribi ne wiase a ka ɛda a yɛnto pono mu. Eti sɛ wo wo se wo wɔ ɔdɔ ma party no na wo dɔ a particular candidate na sɛ wo so ba bɛto aba ama na twa ticket na bra bɛto fama no anyɛ bia yɛ yɛ dudu so dudu ya na mo aboa no de ayɛ sei pacha sure ɛna mo de akɔ trɛtrɛ burokyire hɔ mm. nti sɛ wo fi sɛ akoduru mmerɛ bi sɛ yɛ to aba na ɛwɔ sɛ ɔba bɛto a wontumi nka nkyɛ sɛ wowɔ adwene wɔ ti wode w'adwene soma obi sɛ ɔnkɔto ma wo mm. abatoɔ nko Sɛ ɛyɛ nkɔmmɔ foforɔ bi na worekɔdidi a, sɛdeɛ wontumi nka nkyerɛ w'adamfo sɛ ɔreba Ghana a, ɔ- wogyaa ɔyere hɔ akyɛ nti ɔne no bɛda kakra ma wo no, saa ara na wontumi mfa wo vote ɛmfa mma obi sɛ ɔmmra mmɛto ma wo. Your vote is your secret. Nti nyɛ adeɛ a obi bɛtumi akɔto aba de ama obi. Nti wɔayi afiri hɔ a, ɛyɛ ade pa because I think sɛ na anka ɛgyina hɔ ma eh, kɛtɛasehyɛ ne porɔeɛ.